Sine baby, apa uchanyararira. Ah, you don't tell her teacher. Three weeks ndichingotaura chinhu one chete baby ndipo mari yekuri kwamusoro and it seems as if you don't even care about that. But baby why uri munhu asinganzwisise unonyatsoziva wani kuti pese pandowana mari ka ndiwe munhu wandotanga kupa ndisati ndatombotarisa zvangu inini.
Ndini munhu wandotanga kupa mari wapesa wandisendera airtime kana data re 10 dollars zvaro baby utadza ndisenderawo data shuwa shuwa. Babe, izvo ndikuzvinzwisisa but waona nje izvo izvi kubaya saka maire pane zvanhu zvitoitika maire anga ichinetsa kubuda and then mama wangu vari kurwara so zvinhu zvacho zvanhu zvakandiwandira una kana zvikuitsa musoro mangu ndakambofamba ndakadai here waiziti nyaya yekuita hard to believe iwe une usinombondizotongowe kubasa kune zvikuitika kana kuti mama wako wanga uchirwara wakutotanga kuzvitaura ka ipapa nekuti ndakutsamwira ndozvandikuudza beb zvinhu zvacho zvanga zvakandiwandira nasi ri kana zvombonyatsofunga nasi ndopa ndatoitawo free zvokutangawandira shuwa pandiri inini wakuti wakuwandirwa nezvinhu nekuda kwangu ah, it's okay ona inini ona zvandakaita tarisa zvakaita ndikutofunga kana unogero izvezvi handakanoiswa manews handina kana kana zvichinetso hre ndakutengesa foni yangu hre ndokupa mari yacho rete ti unyanga ukaitengesa mari yacho aumhondipe ndozvizewo mm. musi unoyu tine chinhu wani chatakanetsana i told you baby chingwanisa autora tikudhina handichatoziwo kana kuenda kumovie zvese zvozvozvo you don't even consider that zvaitonge zvakapera kubvira paiva patapeziro danana people don't nyatsotarenta zvekuita seyasi ndakutokandotongokupa iwo foni yacho unotengesa uri ndiwe bcause ndakutotya izvezvo ndikatadza kukufadza ka unenge wakunotsvaga umwe musikana of which ini ndokuda nditombode kukushaya dai ndida shamari ka waiita neaction shamari kwete zvekutaura nemashoko mazivana usisina live ekutaura nemashoko no action ore ndoita izvezvi cause pane vanhu round rangu ndikukandirwa next week saka nenda kutongokupa mari yacho yese kana unogonotanga wainotengesa foni yacho and then ndova ndakupa neround yacho yese zvayo
sandoona umirira mari around yacho because ukazotengesa foni ndozotaura newe pai ndenge ndakutongotsvaga kana kambodzi its fine as long as wafara its okay kwacho saka pamatimu kuenda kupi neumacooler box cooler box iri zvese mabia zisatengwa ndemafriends angu since ndiri ndindemota so vatongodira fio ndivaperekedza chete It's okay. I don't have anything to say because ndikaramba ndichitaura zvotonge zifi ndakutaurisa aiwa usi kutaurisa but even ndotozvona kuti zvandaiita ka azvisiri izvo zvatosiyana but ndichagadzirisa hangu okay i will just be patient and then ndomirira mari eround yacho andiwati next week yeah next week po handitombodokonwa kwatsamwa usanditsamwire pleasandinangu tsamwa ndanzwisisa zvamwa handinangu zvekutaura sausisinontsamwira saka usiyo handiti next week acho saka mukuti achi mukuenda over the weekend and then next week ndova ndazokutsvaga eh oboto ndinotokutsvaga ndii ndova ndakupa nendatiwe nayo mari nandakupa it's okay saka ndichambotry kunegotiata naye dress wangu ndomuudza obva ambofanira kundita retage and then ndokuona kuti otaura naye ini unondipa number dzake ndomufonera ndomuudza inini